Dumelang, ke a le dumediša, ke a le amogela go Semoya ka Doctor Makgabo. Um, re tlo tšhentšha lebitso, le tla no tšwela pele ka mpitša Makgabo, but re tlo šomiša lebitso la badimo. Ke tla le botša ge re tlo le tšhentšha. Um, e tlo ba Doctor Ramabulana, ke ka mokgwa re tlo e bitšang ka gona. Ke tla re in brackets ka ngwala makgabo gore le go- le le se ka la ba confused le tsebe gore ke nnete le sa bolela le yena koko makgabo today ke rata re dire eh, daily weekly prediction eh, molaetša wa beke ke re ko rena mangwele a rena a reng ba re advisa jang be- yona beke ke go tlo diragalang ka ra maphelo a rena pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena go semoya ka dr mokgabo dr ramapulana gomme ke kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le kgote notification bell gore ka mohlake uploada di-video tša mohuto le kgone go tseba okay a re thomeng ba gagešo okay ke sa folafola Um go ba bantši ba bangwe le gore ba sa le ka dikolong mme ba ba tertiary goba um di-university goba mohlomongwe ba di-high school goba mohlomongwe um ba mo di-collegeng ke nako la di-exam jale ke nako la edex- eh, di-exam ba bangwe ba s- ba ba- ba bereka and then mo ba bereka ngwana ebile ba- ke gore motho wa bereka ebile o tšwetša thuto tša ga pele ke nto e botse ntho ewe mm, o tšwela pele ka di-studies tša gage o kgwetše a registerile le university e itseng goba college e itseng kgwetše e le gore mara o gare wa šoma o attenda ke private or ke part time jalo le jalo okay nako ela di-exam e batametše ba gagešo um eh, ko botsa gore from today today ko bona o le motho e le gore o le thabong o thabile o na le energy ya gago o na le mafolofolo gomme ebile o ke preparela for di-exams tša gago ba bangwe ebile le setse le thomile o ke preparela for di-exams tša gago o ka o thabile o na le confidence already ya gore wena o ya go bereka gabotse ka re di-exam tše o tlo phasa ebile o ka ebile o le independent kore o le motho gore o ikemetše ga o depende godimo ga batho ba bangwe go ge re le batho e ka nako e ntši ka ra bophelo kgotse le gore re dependa too much mo bathong ba bangwe kore a ke gane ke a tseba gore according to the universe we are one re motho o tee energy ya ka e affecta batho ka moka ba e le gore ke phela gaufi le bona le ba e le gore ke phela gaufi le bona ka gore ge energy ya ka e le bad e ka chena e ka affecta batho ba e le gore ba gaufi le nna and le bona ba e ba e- ba e tšea energy la ba e transfera to batho ba bangwe ba e le gore ba gaufi le bona jalo le jalo so energy ya gago e tee fela e bad e ka affecta diketekete tša batho mo lefaseng goba dimilione tša batho mo lefaseng so that is why ka mehla re needa a positive energy good energies a kere re sp- re- re spreade the, the love lerato re spreade the light kganya go batho ka moka ke ntho e re nyakang ge re ka dira so re tlo kgona gore re dire gore lefase le e be a better place e be yona paradise e re e le gore modimo o re tshepisitše yona e be the garden of eden gore e be ka mokgowe ke rena rena batho re nago le maatla a go itira ka mokgowe Okay, ke nako ya go šoma jwale, go ba e le gore wa šoma, ke nako ya go bereka jwale. o Le, le, le, le khuditše, e be le weekend, today ke Monday, le kgonne go resta enough and le ready go ka thoma ka mešomo ya lena. And then go ba bantši ke rata go botša gore um go na le an opportunity e le gore e ka tla go wena today, e ka presentiwa mo go wena today, goba even tomorrow. go na le ntho e nngwe e le gore o tlo ekwa e ka ba melaetša e mebotse e ka ba an opportunity for wena mohlomongwe for future ya gago jalo le jalo so ra di-decisions tse o tlo di tšang lekgono o tsebe gore ga di affect wena fela di affecta le batho ba bangwe di affecta le your coming generation because today ge nna ke dira a bad decision bad decision e key yona ntho ene e tee ene e le gore ke e bete e le gore ke decide go e dira le kgono e ka affecta uh, my coming generation motlho mongwe ebile 10 generations to come only one bad decisions ke ka mokgwa e le gore bothakathe bo thomile ka ona boloi bo thomile ka gona motho o nyaka tšhelete motho o nyaka go huma o nyaka lehumela ka speed speed speed motho ga sa ikemišetse go berekela tšhelete ya gage go bereka gore yena ka re ga mphufutso wa phatla gage a kgwetse tšhelete a tla go e kgwetsa because re bereka boima ene tšhelete re e kgwetšang ke nnyane ebile ga e kgone go phetha dinyakwa tša rena jalo le jalo mafeletšo motho o feletša a tša decision ya gore e re ke dire ntho e so maybe e tla ntšhetša tšhelete yaba ntho ene wena o disetang go e dira ke ntho e le gore ke e bete e le gore e sa tlo affecta future ya gago goba future ya balapa la gago ge ke bolela ka bothakathe ke bolela ka ntho la gore kgotse motho motho o belegwa from family e le gore ga ba seleke ga ba dire anything a bad mara ka baka la go rata tšhelete ka baka la go nyaka lehumo le ka sepedisepedi motlho mongwe ipotsa gore maybe ga a ka ba le tšhelete o tla ba happy ga a ka ba le tšhelete batho ba tla mo respecta santho fa go jalo ee batho ba tla go bona o na le tšhelete batho ba bangwe o na le mokgolo gore motho batho ba go tlhomphe ebile a se gore ba go tlhompha ba nyako no ba gaufi le wena and then ba e dire difference tša gago gore ba kgone go shera tšhelete ela le wena ba ije le wena mara kgotse batho ba bona ba tla go wena ba sa tse gorena wena lefa le le lentšhintšhi le humole o le jere kae ka sepete sepete so re feletša re ipotsa gore maybe ge re ka dira dilo tše di itseng ra ba le tšhelete e ntšhintšhintšhi then batho ba tla re rata batho ba tla re hlompha santefa batho ba kgona go rata o sena selo o le modidi nto kgolo kore wena o ke thata ge wena o ka ke thata wena o ke tlhompha then o tlo makala yona lerato la wena o ke thatang ka lona le tla spreader la ya go batho ba bangwe la fitlhela batho ba bangwe batho bangwe le bona ba thoma go go rata ba thoma go hlompha ge wena o ke hlompha le batho bangwe ba tla go hlompha goba le tšhelete does not mean gore batho ba tla go rata gore batho ba tla go hlompha no go ka kgotsa yone le yena tšhelete wa kgotsa lone mara wena ga o ke rata ga o ke tlhomphe ene ebile um o dira dilo tša go tswa tseleng batho ba tla go nyatša batho ba tla go nyenya gore batho ba go tlhomphe ke mekgwa ya gago maitshwaro a gago ke one a dirang gore batho ba go tlhomphe okay ke sa bolela ke sa bolela back to yela boloi okay o belegwa ka ra family gore ga e loyi ga e reng ke batho ba kereke ke batho ba go rapela ke batho ba bolela le badimo ba bona but because wena o nyaka tšhelete ka sepiti sepiti sepiti mafeletso feletsa o dirang o lebeletse gore okay bomamang ba ba- ba na le one two three ga o tsebe rona batho ba le gore ba be le one two three yela ba dirileng ba šomile jwang lehumo lela ba nang le lona ba le tšere kae wena o feletsa o dira wrong decisions o ipotsa gore e re ke let me sell my soul to the devil ke hwetše lekhumo e devil yena o phela le gona ka mehla yena o redi go fa lekhumo leowe and then ke ntho e la gore motho o feletša ebile a thwala o thwala ka sona sebatana sene seo se tliša ka lapeng la gago goba ebile o decide go ya ngakeng tše e le gore di bereka on the dark dingaka di a fapana go na le ba e le gore ba berekela on the light go ba le ba e le gore ba berekela on the dark wena o ya go ba le ba o berekela on the dark o nyaka gore ba o fe lekhumo wena ba fe soul ya gago o ba rekišetse soul ya gago ba tla go fa lekhumo leowe mara o tlotse gore soul ya gago it's more than that o feletša o tliša dibatana tša o se nyakega ka lapeng la gago tše e le gore mafelelong di thoma go tlhopha family ya gago and wa kgwetša le gore yona ntho ene la ke ntho e le gore e tlo no phela mengwaga ya go ya go ile wena le motlha o ka tlhokofala yona ntho ela ya šala gomme e šala e tshwenya balapa la gago then go ra gore after wena o rekiša lehumo um soul ya gago batho ba baki ba tlang ba belegwa ka morago and then ya ba affecta so wena o tshwenya batho ba bangwe o rekile boloi ka go bonya ka bohuma le go sasa go tlhoko a kere o sa phela bana ba kele gore o ba ba belega o ba le bona bana ba le bona automatically ba dirang o rekisitše le disolo tša bona automatically ke no le botsa gore gona batho ba ntšhwele gore ba loya ba seleka ga ba itira ka choice nteowe o mong ka mo family wa di-ancestors o ile a diseta go rekiša soul ya gae gore a hume mare jale ntho e le ya gage ela e tshwenya bana ba bangwe e tshwenya generations tša gage and-e kgwetse le gore ke ntho e le e tlo diragala the coming ten generations ke ntho e la gore ge re dira di-decisions a re dire di-decisions tše e le gore di tla benefita rena tša benefita le our coming generations tša benefita le batho ba ba e le re phela le bona and once fela o sela your soul o kry-a lona lekgomo leowe o tlo bona gore a tsa re keng ntho e, a se ntho e ke bego ke e nyaka o tlo bona gore a tsa re keng ga ke sa ipshina ka bophelo and a kgwetšele gore ntho e la gore o ka dirolola dilo ga e be easy o saenile contract o e saenile ga o kgonagale gore o e cancele ga o kgonagale o na le tsone tšhelete tše dintšhintšhintši batho ke ba bantšhi ba tlang go wena every day ke di-party every day go monate mara wena deep down ga o happy o no pretend as if o happy ge batho ba le ba sepela ba ya malapeng a bona wena o šala o etee le dilo tše wena o ke phileng tšona ga o sa ipshina ka bophelo ebile o šetse no fela pela gorena o kgwaneng wa no ikhutša ande go ekgwa moya wa gago because wena o na le di-decisions tse di wrong tse o di dirile nao tse o sa phela o dirile contract le the devil himself o ka se kgone go ya into the light o tlo ya in the dark so bophelo ga bo sa le bose a re re dira di-decisions re making the right decisions

o rekisitše soul tša ditlokolokhukhukhukhukhukhu tše e le gore di sa ye tlase tlebile di belegwa a e rekiša soul ya tšona before ebile ba e tla le mo lefaseng ka baka la tšhelete tšhelete ke sathane ya re phediša yona without yona re ka se je without yona re ka se be le mo re robalang gona re ka se kgone go patela meetse re ka se kgone go patela motlagase but tšhelete keng ke sathane because ge ba re ke sathane keng re e nyaka in the wrong way ga re nyake go e šomela re e nyaka in the wrong way a re tlogoleng go dira di-decisions tšeo ba bangwe ba dira these decisions because they don't know motho no bona batho ba dira sware le nna e re ke dire a se a checke pele di-consequences ditlamorago tša ditiro tša gagwe so whatever is going to come to you today make the right decisions so ge e le gore o sa tšwela pele ka thuto tša gago today ke tšatši la gore o make the right decisions gore a na wena o ikemišetše go phasa di-exams tša gago na o ikemišetše go fetša dithuto tša gago na gore o kgone go hwetša mošomo o mobotse mošomo e le gore o tla o tlišetša letseno le le kaone o tla dira gore o kgone go kry-a mmereko mola di-company tše di kaone goba mmušo goba kae kae o tla dira mošomo e le gore kore e le gore o tla o tlišetša bophelo bo botse ge e le gore o rata di-business ana um business tša gago tše o di dirago ke tše e le gore wena o lebeletšeng lehumo goba o lebeletše bophelo bo botse nago just fela gore o kgone go ba le um tšhelete o kgone go rekela bana bao borotho le kgone go reka cold drink leše mo lefase re nyaka dilo tša go fapana ba bangwe ba nyaka lehumo material things ba bangwe ga ba nyake lehumo they just want to live ba enjoye life ka mokgwa e leng ka gona ba kgone go reka dijo ba kgone go ja jwale le jwalo e seng gore motho a hume just o gore ba seke ba tlhoka o kgotsa ba robala ba sena ba sebaši ba robala go sena selo ka mo teng ka moke re nyaka lo tša go fapana and therefore le mangwele a rena le badimo ba rena le bona ba re nyakela dilo tša go fapana Ba bantši mangwele a bona ga se ba lebelele lehumo, ga se ba ikemišetše go fa ngwana bona lehumo, eupša ba tla go fa tšhelete gore o kgone go reka dijo o se ka robala ka tlala. So di-blessings tša go tšwa go badimo ba rena le mangwele a rena di tla ka tsela tša go fapana. O se ka kwa re tšholla ditaola re o botša ka di-blessings wena ba ba setšo nagane dimilione go na le ba e le gore badimo ba bona ba tla go fa dimilione tšeoe mara ge e le gore wena a se ba go kgethile gore wena o swantse o kry milione tšeoe then go ra wena o ka se di kry-e bona ba tseba gore na ke mang ka mo familing o e le gore o tlatla o sa etla motlho motho ona o tlo ba a belegwa a sena ka generation e feng e le gore ba tlatla bomfa lehumo leoe and nako ngwe ba sa go fe lekhumo leo bona ba lebeletše gore na ge ba o file lona le ka tla la, la go change wa ba motho wa mohuta mang and ba nyaka gore wena o change kore o be changed no ba nyaka gore wena o phele ka tsela e itseng o tsebe go ikokobetša o tsebe go tlhompha batho ba bangwe ba tseba gore ba fa dikgomo lewe then dilo di tlo fetoga o tlo fetše le gore motho e le gore um o thoma phela bophelo bo le gore ga bo nyakege motlho mongwe e le gore ebile a o nwe jala gantši wa kgotsa gore o thoma go nwa majala o thoma go fola dititibatše ee eh, newe ditidibatše ee eh, ba bitša ka mokgongwe o thoma go tšeela batho ba bangwe fase o thoma go roga batho o thoma go nyatša batho ba bangwe so ka baka le go kgotšele gore ka nako nngwe re dira diphošo ka ra maphelo a rena badimo ba kgona go tšeela ntho lantse ba o file yona ga e le gore ke mošomo wena bo o nyatša batho o nyenya batho ka ge wena o bo o šoma o e na le tšhelete ba kgona go tšeela lehumo leowe ba kgona go tšeela mmereko owe gone o dirala something mmereko wa fela ya ba re go fedile ka wena a se gore ba go lahlile no ba no nyaka go no go molda wa tsare keng o boele o be ka mokgwa ba nyaka gore o be ka gona o chentšhitša ba sa go tseba gore na wena motho wa mohuta mang ga o sa le ngwane ola bona o le le gore wa tsare keng o bo le ngwane ola o mo botse o gola ga botse o ba theeletša no wena o itirela boithatelo ebile ga o sa ba theeletša ebile ga o sa bolela le bona o ipotsa gore wena kwena kwena ga o sa le nako ya thapelo so modimo o tla go tšeela nako tše dingwe le tsona go le tsona tša no phatlalala because go na le tšo thoma go di dira tše le gore ga di nyakege always make the right decisions ke ke thobe pele ga modimo pele ga mangelo a gago pele ga badimo ba gago ke thobe pele ga batho ba bangwe o tla bona o ka se šothe selo ka ra bophelo o se ka dumelela tšhelete e go change okay um ba bantši le tlo kry-a di-good news ka di-carriers tša lena jwalo le jwalo mohlomong ba bangwe ebile e ka ba great opportunities tša mebereko jwalo le jwalo great opportunities tša di-business maybe someone a ka tlatla offera gore how about we dire partnership jwalo le jwalo ba bangwe ke bona promotion mo go lena ba bangwe ke bona di-business i mean di ba rekeng di-bonus mo go lena tše le gore di atla e sekgale gomme le di-spende gabotse le se ka la di waster tšhelete o le tlo e needa one day and then ba bangwe ke bona le tlo kry-a dilo tse tshwana le di-scholarship kgotsa motho o kgona go kry-a bursary o kgona go kry-a scholarship o kgona go kry-a internship for the coming year jalo le jalo ntho kgolo e le gore ya nyakega mo go wena kore um o be o be united go nyaka a unity with your spiritual guides a unity with your guide with your ancestors guardians ka mehla kgopela botša mangwele a gago seo se nyakago ba tla go fa botšiša mangwele a gago dipotšišo tše le rona le tšona ba tla go fa dikarabo tša tšona okay so go ya mafelelong a yona beke e key o tlo bona bohlokwa bja gago mo lefaseng, o tlo bona bohlokwa bja dilo tše e le gona o di filwe, e ka ba property, e ka ba lehumo le o nago le lona, tšhelete jwalo le jwalo, e ka ba your spiritual gift jwalo le jwalo, e ka ba mošomo o nago le wona. o tlo bona botlhokwa bja yona it doesn't matter rona ke mošoma mohuta bang o gola tšhelete ka kang but o tlo bona gore a tsare keng ke lucky cause ke kgona go tsoga frogo le nna ka tshwana batho ba bang ka ya mošomong ka šoma bofela kgwedi ka kry-a salary ke kry-a ne e le nyane but at least ke kgona go phela bana ka ba kgona go ya dikolong and then o tlo feela the need ya gore ke swanetše ke protecte dilo tše ke nago le tšona ke swanetše ke protecte se ke nago le sona ke swanetše ke protecte my spiritual gift ka mehla go na le mathata go nyaka thušo bolela le manyoli a gago ba tla go thuša Okay, go ya ka mangwele a gago, go ya ka badimo ba gago ge ba o lebelela ba bona the queen of swords, ba bona motho e le gore o strong. O ka no ba o le monna but a kgotse e le gore um kore a ke ba fela ba re mosadi o tshwara thipa ka bogaleng. Wa kgotse o le monna e le gore ge ba o lebelela ba o bone jale ka, jale ka mosadi o e le gore o tshwara thipa ka bogaleng mosadi a tshwara thipa ka bogaleng ke mosadi o le le gore o tseba go selela bana ba gage o tseba go protecta bana ba gage legodi le ka se tsene ka lapeng la gage dilo tše dimpe di ka se tsene ka lapeng la gage o make sure negative energies ga di tsene ka ra lapa la gage o make sure bathakathi ga ba ralokele ka lapa la gage ka ra lapa la gage ka boka la gore ka boka la gore yena o mo go tlo protecta ba lapa la gage so o jwalo ka the queen of sorts mangwele ao ba nyaka go bona wena o protecta lapa la gago ba go file bogale e seng bogale bole ba go tshwenya batho kore ba go file the strength kore o strong wena o strong o na le seriti pele ga mangweloi a gago so gore batho ba bangwe ba go tlhomphe goba gore batho bangwe ba realize um eh, seriti sa gago ko rena wena o tla ba o ke presenta jwang mo peleng ga batho ba uwe o tla ba o tlhompha batho ba bangwe jwang o ba tshwara jwang o ikokobetša jwang pele ga bona and um ga ke setse ke boletse ka re di-choices tša rena tše re tlogo di dira tšatši le lehono goba gosasa di tlo affecta um you know maphelo a rena go na le possibility ya gore gana mola towards the weekend bo saturday sunday ge e le gore o tšere the wrong decisions tseba gore wrong decisions tšewe di tlo thoma go affecta o ka thoma go fila gore eish dilo ga di seple ka mokgwa ke nyakang ka gona o ka fila trapped goba o ka file le gore ke dirile decision e wrong mohlomong gana mo bekeng o tla bo le busy ka di-exam tše di itseng wena wa decide gore a e re ke seke ka bala today e re e ke robale e re ke ye ko bona mogwera wa ka kae kae

and then wa fila gore ke wastile tšhelete ke wastile le nako o ra next take santse ke thome ko o bušeletša gape yona khosenela ko o patela gape tšhelete ngwe gape o wastile nako wena o wastile nako tlogela go wasta nako ke lefaseng re tshwanetse re movele pele re se ka ra move round and round in circles so

leeto le la lefaseng le re lego mo go lona o ba kgopele ba o fe maatla ka mehla o tla bona energy e tla ba gona o tlo kgona go make the right decisions o tlo kgona go tšwela pele ka bophelo bo ba o fileng bona ge o kgotse le gore ka ra situation o leng kare ga yona wa bona gore mo ke berekela fase mo a gona tšwelo pele mo ke a ke bone dilo tše dibotse di tla go nna gona go bohlokwa gore o kgaogane le dilo tše o di dirago o kgaogane le tšona ka di ka se lo di file a di utšwele mohola lebelela dilo tše di utšwela mohola ka mehla and then o followe tšona go phela le batho o e na le bagwera jwale le jalo goba molekane lebelela gore na bagwera ba ke the right um ke batho ba ba nnete ba swantšha ba be ka bophelo ba ka na. maphelo a ke ba phelang, di-decisions tše ke ba di dirang, ka mokgwa ba ke tshwarang ka gona. A na ke batho bao ba le seriti? Ke batho bao ke hlompha? Ke batho bao ke thata? Ke batho ba go dira di-decisions tše di right ka mehla na? O ka kgotša le gore bagwera ba gago ba go influencer ka tsela e bad, kgaogana le bona ga o ba need-e. o ka kgwetšele gore mogwera gago ke ola gore o se tšomotša gore eš mogwera wa tsaya ke nagane o dira one two three and then mogwera gago ka metlha o crusha di-plans tša gago go thoma le ge e le nto e botse e le gore wena o plana go e dira business idea e le gore badimo ba o file yona the minute thoma mmotsa gore wa tsa keng ke plana gore ke tše tšhelete ke dire so le so yena thoma criticize a nto le o ka e dira a ona mo o tla go ya ba bantši ba traile ba paletswe he one two three four five then next time ke another plan creative idea e ngwe ba o fa yona badimo ba gago wa mmotsa yona yena ka motlha o crusha dilo tse wena o nyakang go di dira then o tseba gore motho we ga nyakege ke a toxic friend a toxic friend go na le monna mongwe motho o ga nyakege o tla o leka go influencer a make sure wena o seke wa dira dilo tse le gore di tla o tlišetša katlego a maker sure gore wena o se ka tšwela pele o no mover around and around and kgotse gore ga o fa mayele ke mogwere ola wa gore wena o swantse o tšee maele a gage exactly ga ka o fa mayele wa se tše maele a gage wa dira se wena moya o o botšang sona motho wa ona wa o changetša wa kwata o tlo mmona le moswatlho gore motho ebile a kgone le o pretender wa kwata o kwatela gore nna ga se ke diritše yena mpitše go tsona motho o mongwe a tshwanela go dira go direla di-decisions wena kwana o tshwanetse o itirele o kitšele di-decisions tša gago yes you can get advices from other people mare ko fa di-advice does not mean gore wena o tshwanetse o tšee di-advice tša ka o tlo no di lebelela wa di weya wa di lebelela rona di reng di-advice tšela ditlamorago tša tsona keng o sa ile o boa sa ile o bolela le mangwele a gago wa botsa gore ke be ke nyaka go dira one two three ke kgopela maele ge e le gore o nyoko tseba kudu ka maele a le mogwera ao a o butseng ka ona o ka ba wa tša maele le wa presenta tho badimo ba gago wa botsa gore na ge ke dira one two three four five ana le a e support-a na ana this thing e ka tlišetša dilo tse di botse na ana e ka se tliše di-consequences tše e le gore ke tlo di regreta na and then from there o tlo theeletša mangwele a gorena ba reng ba tla responda to your questions ka tšona dipono ka tšona ditoro ka yona intuition goba ge e le di e eh, yona karabo yo nyakago ga ba kgone go itliša ka pela itle ka pela ge le o fila gore okay e re ke tsamaya ke consulta mo consultang ba nchekele le badimo rena bona ba reng then dira soe sa bohlokwa kore wena o kry eh, the right answer o kgone o make the right decisions o kgone go ba le a peace of mind we need a peace of mind ka ra maphela a rena ke a le leboga le be le be ke botse ke a tshepa gore se le se kwilego today se tla change maphelo a rena ka mokana ga rena ka gore together we are one

and yone decision e ke e dirang letšatši le lekgono e tla buša pe ya affecta my coming generation that is why ge motho mongwe a fa maele lebelela gore na maele a ke a tlo mphediša na a tlo phediša batho ba ke phelang le bona na and a tlo a tla phediša my coming generation na ke a le leboga thokoza